Jien għamilt qisu sentej, xi sentejn naħdem il-ħabs Malta. Kelli esperjenza fejn x'in kont insomma ħa nieqaf naħdem mill-ħabs, post li għallimni immens, eh, kemm minn perspettiva personali u professjonali, niftakar kelli li xi ħadd kont qed nagħmel a closure, ok, miegħu fejn jidħol kont qed nagħlaq insomma terapija. U għetlu, għetlu x'tixtieqek speċi minn għandi bħala bħala tifkira. Ok? Jħobb speċi nuża ħafna simboli, eċetera, jisu Il-moħħ, nemmen li l-moħħ tagħna jaħdem ħafna bis-simboli, mhux vera? Għandna ħafna simboli aħna fil-ħajja tagħna, hawnhekk hija hija hija da tiegħek qisu, mhux vera? L-arma tiegħek, is-salib, ċurkett, kollha jfissru xi ħaġa, hux vera? U għedtlu x'tixtieq hekk qisu minn għandi? U ta qalli jien nixtieq tannieqa. U jiena qalbidu tfixkilt għax kemm Qisu aħna fil-qasam tagħna noqogħdu ħafna attenti li hux vera. X'ra transferenz intom li dax. Ekku, apparti hekk imma eħe għalhekk. Kull ma jkun hemm il-boundaries. Ekku, parti mill-boundaries huwa li physical touch hija xi ħaġa ġeneralment jgħallmuna li hija projbita ħafna. Okay? Kemm minħabba ħafna affarijiet li dik tieħu t-tifsira, eċċetera, insomma. U jiena għall-bidu pproċessajt miegħu il għaliex għandek bżonn tgħanniqha, għedtlu, inħoss, nammetti nħossni naqra ehm, skantat hekk kif tlabtni speċi tgħanniqa. U da qalli qalli għax jiena f'ħajti qas Qatt ma naqni xi ħadd. Se jien kont nafha naqa' fuq dal-persuna, imma imma imma x'inqalieli xxokkjani, ħafna xxokkjani, u dak il-ħin hekk fil-kuxjenza tiegħi ħassejt li għandi nikser nikser ir-regoli etiċi deontoloġo deintolo dik il-kelma insomma deintoloġiċi tagħna u I give him a hug. Funny li enough, Ok, dal-persuna hu minnu forsi qed jisma' l-podcast illum qiegħed barra. Dan l-aħħar rani l-Belt Valletta, ok, fi żmien il-Covid niftakar. Insomma, ġibidni waħdi għax kont man-nies allura u aħna jekk nagħraf il xi ħadd etikament inħallu l-persuna l-ieħor jaf iċinana mhux aħna mmorru fuqna, tgħidlu ħafna mera imma dan huwa mera li jissalvagwardja l-professjoni dejjem. U qalli, insomma, għedtlu, għedtlu kemm qed nieħu pjaċir li qed narak, kemm tidher tajjeb, kemm tidher kuntent. U qalli, insomma, qalli xi kliem u qalli ma ninsa qatt it-tgħannieqa li tajtni, ħa nħallik. U vera hekk anke nsemmija, hekk vera. timlieni hekk hekk b'ħafna b'ħafna ferħ, imma mhux biss ferħ, għax ferħ huwa kultant egoistiku ħafna, dak x'ħassejt jien li mhux daqshekk importanti daqs x'ħass il-persuna. Imma il-persuna dik it-tannieqa ta' xi ħadd li kellu fiduċja, ovvjament aħna fit-terapija nrabbu naqra, hux vera? Mhux hekk. Speċi fiduċja. Ħasset, ivi, ara naqra, ara naqra kemm hemm barra hemm nies u għalhekk jien dejjem inħobb ngħid ejja nkunu qalbna tajba man-nies li aħna niltaqgħu magħhom għax ma tafx. Jiena x'inhi kolli jkun hemm ħafna nies illum il-Facebook ħoloq qisu din l-idea li għax jien għandi l-profil nista' nikkummenta anke jekk m'iniex infurmat u ffurmat, okay, kulħadd għandu opinjoni llum il-ġurnata, okay? Imma kemm hemm nies hemm barra? li anka għax ġejjin minn problemi sistemiċi, qed nerġa' mmur għalija, John, qed nerġa' mmur għalija, jiena nirrealizza wkoll mill-esperjenza tiegħi il-ħabs. Meta tgħid sistemiċi ġifieri qed ngħidu problemi relazzjonali. Hekk huwa, relatata ma' s-sistema xi forsi hija kelma hekk ta' ma tfisser xejn speċjali, ma' sistemi huma proprju dawn iċ-ċrieki tagħna fejn ngħixu aħna. Mela aħna għandna s-sistema tal-familja, imma mhijiex biss is-sistema tal-familja hemm il-ħbieb tiegħi, li huma sistemi oħra. Ftemna, ftemna. Ok, għawek għandi ħabib tijaj ġi mija ħabib kbir tijaj. Dik l-appoċ. Dik hija, ekku, ekku, dik hija sistema u koll. Hemm ħafna sistemi, sottosistemi, whatever, li aħna noperaw fijom, mhm. ok, aħna nejxu fijom, u ma importanti għal kontentizza tagħna u u għalek ġeja, ġeja lija, kif ċertu girfiet fil-qalb li huma ġejjin minn dawn is-sistemi jistgħu jaffettwaw il-persuna anke fuq livell ta' kriminalità.
Mela, tlaqna?